Yma ar gampws Glyn Llifon, mae yna 70 o fyfyrwyr llawn amser yn astudio amaethyddiaeth. Heddiw, mae pedwar ohonyn nhw yn dilyn cwrs motobeic ATV.
Beth sy'n maen heddiw yma ydy gyda ni cwrs diwrnod um, ATV, da ni'n gael efo um, biciau quad i chi efi. A bydio di cwrs jyst i gymhwyso dysgwyr er mwyn gyrru a defnyddio uh, beiciau cwad yn saff, di gwir, ar y ffermydd. Dyn ni gyd yn gwybod um, pwysigrwydd cynyddol y iechyd diogelwch yn y diwydiant, a mae medru, medru gweithio'n saff, wrth gwrs, o fydd i bawb, ac hefyd i'r cyflogwyr, maen, maen nhw eisiau gweithwyr sydd wedi cymhwyso O ran uh, ochr yswiriant y ffarm hefyd. Ydy ffermwyr yn gofyn i bobl fod wedi gwneud y prawf yma? Yn sicr yn gynyddol ond mae ni'n ffeindio pan da ni'n uh, gyrru myfyrwyr ni allan ar brofiad gwaith ar gyfnodau, un o'r cwestiynau sy'n cael ei gofyn y fanno, wel, ydy myfyrwyr yma wedi cymwyso yn yr cymwysterau uh, pwysig yma fel megis y quads yma, neu allwch chi mynd ymlaen hefyd i un o'r mwyaf pwysig, dy gwir, ydy'r telescopic handler. Um, efo llwytho codi pwys achal, wrth gwrs, a hefyd pla leiddiaid, um, yn ogystal hi gadwyn. Hyn ydy'r prif rei uh, ydyn ni'n neud yma yng Llifon. Pa mor bwysig ydy'r cwrs yma o ran iechyd a diogelwch ffermwyr? Wel, os ydych chi'n sbio'r ystadegau, mae amaethyddiaeth ydy diwydiant percla sy'n yna am faint o bobl sy'n gweithio yn y diwydiant, y percla yn y wlad, yn fwy naid nod adeiladwaith a um, unrhyw fath o ddiwydiant arall. Ac os ydych chi'n mynd yn fanylach i mewn i'r ystadegau, mae marwolaethau a'r quads ydy un o'r prif reswm dros farwolaethau, felly chod, mae hwn yn gynyddol yn bwysig, dy gwir. Ar ddechrau'r flwyddyn, bu tîm Cyswllt Ffermio yn cynnal asesiad sgiliau yn y coleg. Erbyn hyn, mae'r myfyrwyr wedi cael cadarnhad eu bod yn derbyn cymorthdal o 80 y cant i gwblhau'r cwrs ATV. Be di'r berthynas felly rhwng Cyswllt Ffermio a Coleg Glyn Llifon? Da ni di magu perthynas reit dda wan yym hefo yy Glyn Llifon. Yym pwysigrwydd ni ydi bo ni'n annog yy myfyrwyr mewn ffor i fanteisio ar y cymorthdal sydd trw Cyswllt Ffermio. Mae yna 80 y cant o gymorthdal ar gael os ydyn ni'n gwmwys trwy Cyswllt Ffermio. Mi wnaethon ni ddechrau i gychwyn gweithio efo Hefin, Hefin Hughes a Rhys, drwy ofyn sut ni'n cael dod mewn i siarad efo'r myfyrwyr. A dyn tro cyntaf flwyddyn diwetha', fe welon ni tua hanner cant o fyfyrwyr a wnaethon ni wneud um, fatha asesiad sgiliau um, byr hefo nhw, um, gweld be ddatblygiadau personol maen nhw eisiau wneud a be felly fanteision fysa o fynd ar um, gwahanol um, hyfforddiant. Dyn drwy hynny wedyn fysa ni'n cysylltu hefo, efo'r busnes adra um, ac, yn, ac yn trio gweithio hefo Glyn Llifon wedyn i yrru nhw ar gyrsiau a, a bod nhw wrth gwrs yn manteisio ar yr 80 y cant. Um, a da ni hefyd wedi bod yma diwedd Ionawr ac o hynny um, mae'r pedwar heddiw lle wedi cael cymorthdal 80 y cant i fynd ar y cwrs cwap mewn ffordd. Y peth gyntaf maen nhw'n wneud ydy uh, yn ystafell ddosbarth yn edrych ar y, yr hanner gweinyddol o ddefnyddio'r offer Yy mi fydden nhw wedyn yn dod allan ac yy yn defnyddio'r cod ac yn gwneud siŵr y bod nhw bod nhw'n i'w ddefnyddio'r offer yn yn y ffordd priodol ac o hynna fydden nhw'n gweld os y fydden nhw'n pasio'r cwrs neu pheidio mewn ffordd. Gorff di ddod i'r peg yma pan ydych chi mewn tro fforcw. Ar ddiwedd y dydd, pa gymhwyster maen nhw'n ei dderbyn? Mi fydd y y myfyrwyr wedyn yym yy yn gyda'r tocyn mewn ffordd ac um, yn gallu mynd allan ar y ffermwyr a dangos y tocyn yma bod nhw'n gallu defnyddio'r uh, y beic yn y, yn y ffordd cywir um, a hefyd efo polisi yn swiriant a falle mae o'n help os ydyn nhw wedi um, pasio'r cymwyster.
Ond be mae'r myfyrwyr yn ei feddwl o'r cwrs? Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn am holl peryglon sy'n yna efo dreifio cwad ar y ffarm adra. Dwi'n mwynhau, a mae'n bod yn ddiwrnod neis, felly dwi'n siŵr bod pawb arall dwi'n mwynhau fyd, gael gweld a gweld pa ffyrdd i bwysau ar cwad a bod yn saffach adre ar y ffarm.
Do'n i'm efo llawer o brofiad deu gwir. Yym, mae 'di gyrru un ond dim llawer o arelldydd a bob dim. Wyt ti'n teimlo fwy hyderus efo nhw rwan? Yndw, dwi'n teimlo'n fwy hyderus a mwy diogel os wbath hefyd. Be wyt ti 'di ddysgu 'ma heddiw? Yym, sut i fynd fyny yr allt yn iawn a sut i fynd lawr a rhoid yr ochrau a bob dim. Ie. 'Sa ti'n awgrymu i bobl eraill wneud y cwrs? Byswn, mae o'n yym, mae o'n gallu sefyll fwy i chi weithiau pan dach chi'n, os dach chi'n byw ar ddechrau yym, serth.
Be di'r peth cyntaf da chi'n dysgu iddyn nhw ar y cwrs? Diolch bwys, be di'r hyfforddiant ydych chi'n gael? Os nad yw'r beic mewn cyflwr diogel, fel y breciau ac ati'n gweithio, ac addasiad syml iawn ydy o i gael y beic nôl yn saff, so dysgu nhw sydd wedi edrych ar ôl y beic di'r cam cyntaf yn y cwrs. Wedyn mynd ymlaen wedyn i, i, i ffordd i gychwyn nhw a, a'i tri nhw'n iawn ar y llethrau yma gati. Ond uh, rhaid gael nhw'n hyderus gyntaf sydd nhw ddim wedi bod, sydd wedi ymddwyn ar y beic ei hun lle. Be di'r prif broblema sydd ynghylch â'r motobeics ma? Uh, bod o yn troi drosto a'ch gwasgu chi di'r un o'r peryglau mwyaf. Um, hefyd, helmed, mae'n hanfodol o bwysig bod chi'n gwisgo helmed. Um, gan bod nhw'n cael eu clasio fel tractor gyfreithlon, ydych chi'n angen helmed ar y ffordd, ond dwi'n gweld hynna'n hollol, wel, chod, mae'r ma ffordd yn gletach na'r cae ddechrau fod ydy. So hanfodol bwysig bod chi'n iwsio helmed. Addas i'r swydd wrth gwrs. Be di'r pethau pwysica da chi'n dysgu iddyn nhw ar y cwrs? Um, dwi'n meddwl mae pidio mentro di un o'r pethau mwyaf. Um, da chi eisiau asesu'r sefyllfa lle da chi'n mynd, beth da chi'n gwneud, sut. A os ewch chi i drwbl, mae yna gan llawiau sydd wedi dod allan o drwbl, sef y bacio nôl os da chi wedi methu mynd fyny'r rhyw. Ond distal bach, os da chi wedi asesu'r sefyllfa, diolch yn mynd i ddigwydd